What's up guys Shaggy aki. A mi ta wak e papia tokante di algu ku dor ku aña ta kuminsá mi ta pensa ey por ta si bo tabata hasi e kos aki anto bo ke kambia of bo no sa si ta bon of malu bo sa bo ta hendel e kas aki anto ora bo ta kuminsá ku domi djeshete ku un niu voornemen anto esaki ta supos di ta Suta of no suta bo yu? Nos a e pregunta aki ta algo ku yen dilema vooral den nos komunidat, mi ta kòrda mi sa di diferente hende mi famia bo kome basta sla. Aki na Hulanda bo bira bo ta puntra un hulandes ta lembra ey abo ta suta bo yu? No no no no ami no mi ta no yu. Pasa ke mi ta hasi ku mi yu mi ta pone lehoon dje sinku ora pafó den friu para ku mostra afan ta ora e siguiente dia nos sto aki ta pasa kune. E topiko aki ta asina kontroversial e topiko aki ta asina direct cu mi no a wak solamente un psicologo mi a wak diferente psicologonan kinan ta pensa anto un dje cosnan cu a val up tabata cu bo sa nos awendia nos ta pensa sta el a menese ano a hende scor ta bati nan yuna mas tanto e cos ei ta e prome myth cu mi ke debunk paso door di un onderzoek cu e psicologo a haci el a mustra cu hende blanco y hende scor ta bati nan yuna mesun tanto. Kuma e papia ku diferente hulandesnan òf mayornan hulandesnan ku ta bisa, no hasi bo su ta bo yu, despues na skol e ta bati otro yu. Anto ami no ta asina, mi no ta kere asina pasobra mi mama a yega sutami, anto nunka mi no a yega bai skol bai bati un otro mucha òf nunka mi no a yega pone salak pa yun di mi rumannan òf primonan. Dikon pasó? Bo ta keda ku e respeto, anto bo sa ku si bo suta un otro hende òf bo dal un otro hende bo ta haña salak. Un otro kos mas ku e sikólogo aki tambe a bisa, Ta cu su término di yu ta pone cu e yu ta devaluá su mes. E psicólogo aki a coge un grupo di mucha, anto el a el a laga e mamanan ta suta e yunan of clap e muchanan suma ora nan tabata keda mishi cu algu. Anto e otro grupo ora e mucha bai mishi cu algu e mamanan no tabata clap e mucha. Kico a pasa ta cu despues a bin aparentá di ta cu e muchanan cu tabata tuma slá nan no tabata durf di eksplorá mas despues di un par di luna, miéntras ku e otro muchanan sí tabata durf di eksplorá mas pasó nan tin e konfiansa den nan mes ku, ey, mi hash e kos aki, mi ta siña, anto mi no ta haña slap. E siguiente punto aki a pone ku ora mi a lesa e òndersuk, pasobra tabata un dje òndersuknan ku mi a lesa, ora mi a lesa e òndersuk aki mi di, What! Bosan tabata sa ku Beibel actually no ta promote pa bo su ta bo yu. Hopi di nos ta bisa koe mi tata tambe a yega bisa cos ey pero bijbel actually no ta promote tur e e pasahenan den e onderzoek mi ta pone e onderzoek den e link bou dje video aki pero e onderzoek ta splica cu e palabra rod pasobra e ta bisa manera spare the rod anto disciplina bo yu anto bo yu lo no sobrebibi si bo no usa the rod etcetera etcetera dus cu si bo no su ta bo yu suppose asina nos ta mira Pero, e sikólogo aki a bai hasi òndersuk, anto el a bai wak e palabra hebreo, anto el a mira ku, hey, e palabra hebreo aki ta e palabra ku ora e kuidadónan di karné ta kana ku e palu pa nan por guia nan karnénan. Anto, ora el a bai papia ku e kuidadónan di karné tambe, el a bin ripará ku e kuidadónan di karné no ta suta nan karnénan. Nunka nan no ta suta nan karnénan. Nan ta siña nan karnénan ku e palu, bo sa, nan ta schuif nan, pero nunka nan no ta suta nan karnénan. Hebreonan ta splika e persona aki ku e palabra rod den hebreo ta nifiká kana, disipliná, kore, etsetera, etsetera. E tin henter un un repertuar di palabra ku ta nifiká. Anto nos komo personanan a ku'e e rod komo gewoon sea nò e bara pa bo suta bo yu, miéntras ku e hebreonan, pasobra bo wak tambe e persona aki ta splika ku hebreonan nunka no ta suta nan yu. Un otro kos mas ku sikólogonan ta bisa tambe ta ku Su tamentu di yu por pone ku bo yu ta mira e mundu komo oneerlik. Esaki ta pone ku e yu por haña rabia, dus su tamentu ta pone ku bo yu por haña rabia riba e sistema di kon mundu ta. Mi no ta bisa ku mi tin rabia riba mundu, pero mi ta djis bisa ku su tamentu ta pone ku bèrdat na e momentu bo ta sinti bo powerless, ku bo no por hasi nada, ta tuma bo tin di tuma e sote. Anto asta si bo no hasi nada pasobra bo a serio. Tur hende ku a yega kome sot a mester a kome sot ta un be sin a hasi algu pa el a haña sota. Aunke e mama ta shen por shento sigur ku el a hasi e kos ei, e hende a kome sota, aunke no tabata sa. Bo sa pasobra tin tin e tipo di famianan tambe ku ta kon bira bisa si un di bosan no bira e snitch anto bo sa bo bon ku bo no ta snitch, bro, bo no ta snitch. Anto, houn tur hende ta haña sla. Un otro cos mas cu e psicologonan ta bisa ta cu sotomentu di yu ta pone cu e band di mayor cu yu ta kibra op langa termijn. Nan a pone dos grupo, anto nan a wak cua plus nan tabata tin e nul groep caminda esun ei nan ta ni worry si nan ta suta of lagi suta, pero nan a bin mustra cu mayoria di esnan cu no a wordo suta despues ora nan ta na diesnuebe, binti aña nan ta bisa cu nan ta confia na mayornan mas facil Kompará ku esnan ku si a yega tuma sla'a ku ta preferá di baise ku un amigu anto ku un tele anto. Bo sa e kosnan e por trese ku abo komo mayor bo no ta ke pa bo yu hasi e foutnan ku abo a hasi pero pasobra no ta konfia abo bo no por kon tele n'e momento ei ku ta djesnuebe mi mi yu bo sa mayor bo no hasi e kos pasobra bo yu no ta biniendo mas serka bo. Dus cheka ku e bon ku si bo ta suta bo yu op langa termijn por ta e kos ei ta bin kai malu. Laga mi sa ki boso ta pensa den e comment bou dje video aki e comment section bou dje video aki laga mi sa si boso a taña cu sea den dos mil diecisiete toda hende tin di su tana yunan of si boso a bisa cu nos justamente yu tin un bai un kanto anto nos tin cu cambia nos manera di su di di di di nos cultura cu nos no tin di su ta nos yunan laga laga nos sa paso e cosa aki ta algo interesante anto ami tin gana di keda papia over di dje si bosnan ke anto si bosnan ta interesa so si bo like e video aki. Leave a thumbs up of drop un comment den seccion bajo e video aki anto no lo olbida si subscribe mensen e cosa ta yuda nos hopi laga nos sa kico boso ta pensa di suta of no suta bo yu pasobra e cosa aki ta algo cu tur aña hende ta papia over di dje anto ta mas ta repasa si bos nan ta haña pa suta of no suta yu aunke cu nan ta bisa cu ta mehor bo no suta bo yu right so peeps thanks for watching anto manera semper mi ta bisa na mi dos anto nos ta topa otro den e proximo video. Shaggy out anto by the way happy 2017 um, un kos ku mi tabata kere bisa ta ku mi ta malo mi sa por ta pasando miro kuma perde 5 kilo mi kar ta tiki chumba den I know um, mi tin di bai hospital ke kos na mi ta siendo mi best pa saka video sorry pe dos semanan ku pasa no atende nada di mi pero ta parti bida so Mi ta brinkando ku mi salud, right? So, guys, manera mi dise semper, thanks for watching. Na mi dos, ta nos a topa otro den e proksimo video.